Ooy! Ti banim maa so yaa zoya ka chɛ o yiŋa bakɔi ka kɔŋ kundina. Eeh! Kpɛɣu di damiya. A mini a paɣa m-be fɔŋ maa ni ka bibila kuli be nimaani ka a gbaai bia ŋɔ lihibu n-gbaai bia ŋɔ lihibu ka chɛ bia yi to ka bihi la gba bɛ gba bindila shɛhi hali ti yɛn ni boli ba la. Tɔ! Ka o kuli lihiri bia maa nti yɛli bia maa ni o boromi ka bia maa yɛli o, Ooi! Ooi! Uncle! Haba n zɔri a vi.

bia laɣari paɣasaribili ŋɔ laɣari tibu n pilo laɣari tibu n pilo laɣari tibu n ti pa invite o out bi yɛn yi a ni kuli yɛn chɛmi ka bia maa yi area maa n chaŋ n chaŋ tiŋa n chaŋ tooni ha ka o naan zaŋ loori n chaŋ ka bia maa ti kpɛ bi kpɛ ka bi chaŋ ti nyu ka ŋubi lala n ku bala so ka bi ku nyɛri tabi sambani bia maa yi ku yɛn chaŋ o yɛn chaŋla katiŋ

To problem maa shee n bala maa ka uncle balim bia maa je ka bia maa yana ai ŋun bɛ yɛn yihi puli maa so ka uncle gbaai bia maa n blocki ka bi lahi pickiri bia maa call to dini n nyɛ bia maa mi kpɛna. n ti yɛli o paɣa n nyɛ din niŋ shɛm hali ka zaŋ bi laab bi yi chɛni hotɛl nim maa ni bi yi mali viidiyo nima bi yi chɛni ti nyuri ka n ŋubiri maa bi yi mali viidiyo nima a kuli yɛn yɛlila paɣa ni o gɔrimi o yɛlila o paɣa maa ni o gɔrimi ka chɛŋ ka zaŋ bia maa n go ba kɔyi nyaɣasim ka zaŋ bia ŋɔ n go ba kɔyi daba daba ata daba anahi ni o chɛnila tuma ni ka chɛŋ ti tum ka kuna ti di niŋ pua Ka bia maa mi zaŋ vidiyo nim maa zaa bin yi gu bin chani shɛli polo bin niŋdi binshɛɣu kam maa zaa n zaŋ wuhi doo ŋɔ paɣa ŋɔ ka o chɛ ka o dee ka o chɛ ka bia maa sɛni bi binshɛɣu kama maa zaa ha ɛvidɛns maa zaa n niŋ ŋun maŋ maŋ foon ŋɔ ni ka paɣa doo ŋɔ kuna yaŋa ka paɣa ŋɔ sɛɛvi o viɛnyɛlinga ka o di ka o yɛli o ni o chɛ ka o mini o nyɛ taba ka doo ŋɔ yɛli ni aai ni di wum o mi ni ŋun yɛn gbihimi ka o yɛli n malila fiila ni n diya ka doo ŋɔ yɛli ni aai ni o je fiila ni o yɛn gbihimi Ka paɣa ŋɔ mi chɛ o ka o di naa ka shiri kpɛ n-ti bia. N ni daa ka doo chaŋ tuma ni, doo bi kuli ʒiya paɣa dikpuni m-bimbim nti piigi o mini bia maa meseeji maa zaɣ yiŋga m-bahi doo ha ka di kum doo foon ni ni kiŋgiliŋ doo ni kuli kpuɣi foon ka lihi o. Bɔ ka m paɣa ŋɔ sayanima ŋɔ o mini bia maa o ni yi mali o gɔri n-chaŋ nti tiri n gɔri maa dini ka madam pianiri o ŋɔ. True madam foon eehee ooyi. Ka doo kɔŋ kundi na, ba kɔhi m-bala, ka doo tim bo ninkura tim ni bɛ chaŋ ti tim sandaani ka che o tooi kuna. Doo na be yɔɣu o, doo na bi kuna ka n yɛr a ŋɔ. Ɛɛh! Paɣ puu lan mi ti yɛl o ni o o madaam yɛla ni o na be o yiŋa ni o yi dan yi kani o ni baŋ bɛ ni yɛn niŋ shɛm ka bia maa dɔɣi. Din ku beni m-bala. Ɛɛh! Di zuɣu yi sɔɣiri niŋda. Tɔ! N ŋɔ ka di ti yɛn ɛndiya. Salaamu alaikum.